Muri sei kumhuri yeZimbabwe, hama neshamwari kumativi mana enyika kwamungave muri muzuva ranhasi anova iye 14 February 2026 apo mhuri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza so kana kari kekutanga mhuri yezimbabwe kusvika panapa pazimstream tv tinokukumbirisa nenyasha dzamwari tinokukumbirisa nenyasha dzajehovha kuti ugare waita like subscribe then turn on the notification bell so that you will never miss any video so that you will never miss any update mhuri yezimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai update maringe neupdate iyo yakapiwa nezuru e, mafambire ari kuita comrade bomshel geza e, this is official family statement yakabuda mhuri yezimbabwe maringe e, nefuneral iyo zvakare kuti zvichazofamba sei e, vabomshel geza vakabva kusouth africa nezuro nenguva dza7 pm e, vari kutarisirwa kusvika nenguva dza6 e, am musi waranhasi so patiri kutobudisa this video like this zviri kunzi inei e, ndonguva iri kufungidzwa kuti vageza vari kusvika pabed bridge border ndo nyaya iri pano mhuri yezimbabwe so vageza e, vari kusvika muzimbabwe musi waranhasi e, nenguva dza6 am eh, 6 am 6 am eh, 14 february 2026 ndo update iri, eh, iri, pa, iri pascreen iyo murezimbabwe and tikatarisa tinonzi gezas final journey tonight uh, eh, 13 february 2026 comrade bombshell begins uh, his final journey home so vakabva uh, eh, kusouth africa gezas final, uh, final journey vachibva kusouth africa so the road map

6 am 6 am eh, right now as we are broadcasting this video ndo pari kufungidzirwa kuti vageza vatova paborder pabed bridge border so pane e, mafambiro avanozoita murezimbabwe because vane nzvimbo e, dzavari e, dzavari kufambira vachiti vachibva apa vachibva apa vachidzamara vazopinda muchi vapinde muharare so chekutanga murezimbabwe pane pakanzi e, procession e, route eh, vari kusvika pabeit bridge vachibva pabeit bridge vobva vapinda mumasvingo then vachibva mumasvingo eh, vobva vati mvuma eh, vachibva mumvuma vari kubva vapinda eh, gweru eh, vachibva gweru vari kupinda mukwekwe eh, vachibva kwekwe vakutopinda kadoma eh, vachibva kadoma vobva vatoti chegutu vachibva chegutu vobva vatoti norton vachibva munoton vobva vati harare vobva vasvika kumba so as weare seeing uh, pascreen apo toda kuzuma uh, like this we call upon comrades friends and all zimbabweans to line the, to line the root in their numbers as we escort our hero home and uh, celebrate a life defined by sacrifice courage and commitment so ndo zviri kukurudzirwa ruzhinji rwezimbabwe zvikanzi final resting place zvikanzi comrade bombshell geza will be laid to rest at his homestead in sanyati eh, further updates will be provided as the procession uh, progresses long live the fighting spirit of mbomushogeza farewell soon of the soil ndo zviri panapa zviri kutaurwa ne this post yakabudiswa nefamily nesuro so tikatarisa panapa e, mhuri yezimbabwe according to crime watch ine mashoko ainosonyorawo pathis post e, comrade bomshogezas body is, e, is on its way is on its final journey a home from south africa to zimbabwe

at his homestead in Sanyati with further updates to be provided as the procession progresses so ndo zvakazotaurwa panapa ne crime watch zw toda kupinda mucomment section kuti tione kuti mhuri yezimbabwe iri kuzvitambirawo sei so tikatarisa zvikanzi ed achizvibvuma e, pa, e, patumwa vakomana kana mashuribwe kuti azoriga program chete apa zvikanzi zvakaoma so ndo zvatiri kuona panapa so concerning this uh, update tiri kuona isusu kuti pane maupdates akawanda panapa pax concerning uh, comrade bomshow geza vanhu vari kutaura nezvacomrade bomshow geza uh, vakawanda concerning uh, that development and we are seeing eh, vanhu vari kungotaura eh, zvageza we are seeing also eh, this is take mag eh, the, bo the body of blessed geza is set to arrive at, at bedbridge post eh, at bedbridge eh, border post at around 6 am to, eh, tomorrow saturday 14 february 2026 ndozvitanga tiri kutaura izvi so vanhu vakawanda panapa vari kuposta eh, mhuri yezimbabwe as we are seeing so tichibva ipapo mhuri yezimbabwe toda kutarisa zvakare another update concerning eh, zvinhu zvakaitika nezuro so takaona isoso eh, vatendai biti vachitaura eh, zvinhu zvakasiyana siyana maringe nekuti iam ready to work with advocate nelso chamisa iam ready to, to, eh, to die for this constitution zvese tanga tichizviona mhuri yezimbabwe let us play this video kuti timbonzwa kuti zvanga zvichinzi chiiko navatendai biti nezuro

so panapa mhuri yezimbabwe e, ngatitarisei kuti vanhu vanga vachikomendawo vachiti chiiko concerning e, this issue yavatendai biti so vatendai biti e, concerning this e, that update we are seeing kuti vanhu vari kuposa zvikanzi we will change the constitution for munangagwa to rule for life chiwenga ndo maposti anga achipostwa nevanhu concerning mashoko ava tendai biti zvikanzi we will change the constitution for munangagwa to rule uh, for life chiwenga chiwenga anga zvichitaura muna 2021 vanhu vanenge vachinzi aiwa mazimbabweans kukanganwa munokurumidza uh, citizens coalition for change ccc ah, so as we are seeing pane vanenge vari kuonera pane vanenge vasiri kuonera so are we seeing this zvikanzi eh, postering eh, graves are so ndozotaurwa neumwe zvikanzi aiwa eh, mazimbabweans anokurumidza kukanganwa so until we meet again here it zimstream tv eh, tichizokurazia zvakare kuti ndechipi chinenge chaitika munyika yedu yezimbabwe for, for you to be part and parcel yes zvese zvatifanazvo panapa subscribe turn on the notification bell and for now is by tosangana panext video